чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 12 апреля 2023 года. Таллин говорит по-чувашски. Камха Камх ҫак халӑха пӗлмест. Вӑл ҫарпин сӑмахпала пуплет, ҫарпин юра семе кӗвӗлет, ҫарпин тӗслӗ тӗрӗвӗл пӗрлет, тенӗ пирӗн хаклӑ сӑвӑҫҫӑ Петӗр Хусанкай. Хаклӑ ентешӗмӗрсем, инҫетре тата ҫывӑхра пурӑнакансем, тӑванӑмӑрсем, тусӑмӑрсем, чӑваш культурипе паллашма тӑрӑшакансем, паян пирӗн чӗресене хаваслах тултарса тӑрать. Эпир сирӗнпе Кӑмӑллӑн калаҫма татах хатӗр. Черетлӗ кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ вара шутсӑр пӗлтерӗшлӗ. Чӑваш чӗлхи кунӗм ҫывхарса пырать. Ҫавӑнпах эпир хамӑр кӑларӑма Петӗр Хусанкай сӑввипе пуҫларӑмӑр. Кашни халӑхшӑн тӑван чӗлхи шутсӑр пӗлтерӗшлӗ. Ҫавӑнпа та эпир ҫак уява пирӗнпе пӗрле уявлама йыхравлатпӑр. Кӑҫал вара ку уяв пирӗншӗн татах та пӗлтерӗшлӗ пулать. Ака уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче Иван Яковлевич Яковлев ҫуралнӑранпа ҫӗр ҫитмӗл пилӗк ҫул ҫитет. Чӑваш чӗлхи кунӗ Иван Яковлевич Яковлев ячӗпе тачӑн ҫыхӑнса тӑрать. Вӑл пирӗн халӑха ҫутта кӑларас тесе темӗн чухлӗ вӑй-хал хунӑ. Ҫавӑнпах унӑн ҫуралнӑ кунӗнче чӑваш чӗлхи кунне пин те тӑхӑр ҫӗр тӑхӑрвун иккӗмӗш ҫулта палӑртма йышӑннӑ. Иван Яковлевич Яковлев чӑваш халӑхне чун-чӗререн юратнине пула ун шӑпине улӑштарас тесе ҫутта кӑларас ӗҫе ҫӗнӗ шая хӑпартса халӑха пӗлӳ парас тесе нумай тӑрӑшнӑ. Ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхне йӗркеленӗ, пӗрремӗш чӑваш букварьне кӑларнӑ. Шкулсем уҫса вӗсене чӑваш тата ытти пӗчӗк халӑхсен ачисене вӗрентме пуҫланӑ. Чӑваш ачисене вӗрентекенсене хатӗрлесе кӑларнӑ, Библие те чӑвашлана куҫарнӑ. Ҫак ӗмӗр ытла каялла тунӑ ӗҫсем пире халь те хавхалантарса тӑраҫҫӗ. Дорогие наши друзья, мы рады

Халӗ сире пӗртӑван Малинӑсем шӑрантаракан тӑванран хакли ҫук юрра итлеме сӗнетпӗр. Тархасшӑн, итлер. А сейчас предлагаем послушать песню «Нет никого дороже родни» в исполнении группы «Пӗртӑван Малинӑсем».

Яковлев Иван Яковлевич пин те сакӑр ҫӗр хӗрх саккӑрмӗш ҫулхи ака уйӑхӗн ҫирӗмпиллӗкмӗшӗнче хальхи Тутар Республикине кӗрекен Кӑнна Кушки ялӗнче ҫуралнӑ пулнӑ. Чӗмпӗр гимназийӗнче тата Хусан университетӗнче вӗренсе тухнӑ, чӑваш шкулӗн инспекторӗнче тата Чӗмпӗршк чӑваш шкулӗн ертӳҫинче чылай вӑхӑт ӗҫленӗ пулнӑ. Ориенталист тӗпчевҫӗ Николай Ильминскипе Хусан университетӗнче паллашнӑ хыҫҫӑн Иван Яковлевӑн чӑваш азбукине туса чӑвашсем валли букваря пичетлесе тӑван чӗлхе туртӑмӗпе чӑвашсене ӑслӑхпа литература патне ҫул уҫасси ӗмӗт татах ҫирӗпленнӗ. Чӑваш чӗлхин фонетикине тӗпчесе пӗрремӗш хут хӗрӗх ҫичӗ сасӑ паллиллӗ чӑваш азбукине йӗркеленӗ. Анчах та хӗрӗх ҫичӗ сасӑ паллине асра тытма йывӑр пулнипе Иван Яковлевич Яковлев тепӗр азбукӑна пӑхса тухса пин те сакӑр ҫӗр ҫитмӗл виҫҫӗмӗш ҫулта ҫирӗм пиллӗкмӗшне кӑнах варать. Чи малтанах Иван Яковлевич Яковлев Евангелие чӑвашла куҫарма тытӑнать. Ҫак ӗҫе вӑл пинте тӑхӑрҫӗр вунпӗрмӗш ҫул тӗлне кӑна вӗҫлет. Библие куҫарассипе вӑл пинте тӑхӑрҫӗр ҫирӗм иккӗмӗш ҫулччен тӑрӑшать. Вара Иван Яковлевич Яковлевӑн пичетрен тухман материалӗсене Британ Библи пӗрлешӗвне ярса панӑ. Тен, литературисӗр пуҫне вӑл Сказки и предания чӑваш пухӑмне тата икӗ томлӑ образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним хатӗрлесе пичетленӗ вырӑс классикӗсен ӗҫӗсене Пушкинӑн Полтавине, Лермонтовӑн Песни про купца Калашникова поэмине, Толстойӑн калавӗсене тата урӑх классиксен ӗҫӗсене чӑвашлана куҫарнӑ. Хӑйӗн пурнӑҫӗ тӑрӑшшипех Яковлев чӑвашла ҫӗр ытла кӗнекипе брошюрӑна ҫутта кӑларнӑ. Пинте сакӑр ҫӗр ҫитмӗлмӗш ҫулта Хусан университетӗнче пӗле пухнӑ чух Иван Яковлевич Николай Ильминскипе тата унӑн ҫемйипе паллашать. Унта усрав хӗр Екатерина Алексеевна Бобровникова. Пинте сакӑр ҫӗр утмӑл пӗрмӗш ҫулта ҫуралнӑскер Ӳснӗ пулнӑ. Ҫичӗ ҫул иртсен вунултӑ ҫулхи Екатерина Хусанти хӗрарӑм гимназийӗнче вӗренсе тухнӑскер чӑваш шкулӗсен ҫирӗм тӑхӑр ҫулхи инспекторне Иван Яковлева качча тухать. Екатерина Алексеевна килте кӑна мар вӑй хунӑ. Пинте-сакӑрҫӗр ҫитмӗл саккӑрмӗш ҫулта Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче хӗрарӑм уйрӑмне уҫма, Пулӑшнӑ кайракпа вӑл унти ӗҫӗсене ертсе пынӑ, хӑйӗн упӑшкипе пӗрле вӗрентӳҫӗ ӗҫ вырӑнӗнче тӑрӑшнӑ. Манӑн чунӑм пӗрмаях сирӗншӗн ҫунатчӗ. Халь те ак манӑн мӗн пур шухӑшӑм сирӗн ҫине куҫрӗ, тесе ҫырнӑ Яковлев чӑваш халӑхне панӑ халалӗнче. Тӑван чӗлхе Атте-анне чӗлхи. Ашшӗ-амӑшне хисеплекен ҫын тӑван чӗлхене те хисеплӗ, нихӑҫан та нимӗнпе те улӑштараймӗ. Иван Яковлевич Яковлев халалӗсене асра тытса пурӑнасси пуринчен те килет. Эпир ҫакна ӑс-тӑнра ҫирӗппӗн паянхи кунта тытмалла. Чӑваш халӑхӗ пурӑннӑ чухне унӑн чӗлхи те ӗмӗр-ӗмӗр чӗрӗ, тӗрӗс-тӗкел пулмаллах. Авалхи тапхӑрта чӑваш халӑх хури шурне курнӑ пулсан та хӑйӗн ӗмӗрхи культурипе чӗлхине пирӗн валли упраса хӑварнӑ-ҫке. Ха. Иван Яковлевич родился 25 апреля 1848 года в деревне Кошки Ново-Тимбаево Тетюшского

Не каждому народу Бог дал таких людей, каким является для Чувашей великий Иван Яковлев, сказал президент Чувашской республики Николай Васильевич Федоров. Йӗри-тавра тинкерсе пӑхсассӑн эпир тӗрлӗ халӑхсен чӗлхисен пахалӑхне асӑрхама пултаратпӑр. Пӗрисен вӑл ерипен юхакан юханшыв евӗрлӗ, теприсен мӑнаҫлӑ сасӑсемпе кӗрлесе тӑраканскер. Халӑх пурӑнакан ҫӗрӗ-шывӗ те чӗлхене уйрӑмлӑх парса тӑрать тейӗн. Паллах ӗнтӗ, халӑх ӗҫӗ-хӗлӗ, пурнӑҫӑн историллӗ тапхӑрӗсем те чӗлхене аталанма тата улшӑнма пулӑшаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах вӑрҫӑсемпе чир-чӗрсене пула нумай халӑхсем те вӗсемпе пӗрле халӑх чӗлхи те пачах ҫурал ҫухалнине те сӑнама пулать. Ҫавӑнпах пуль ӗнтӗ кашни ҫын хӑйӗн мӑн аслашшӗсем пирки тӗплӗн пӗлме, ҫемье никӗсне, тӑван чӗлхене те упрама тӑрӑшмаллах. Хӑш-хӑш халӑхсен мӑнаҫлӑхне эпир ӗлӗкхи арканнӑ хуласем, ялӗсен, вырӑнӗсене тишкернӗ май анчах ӑнланма пултаратпӑр. Ҫакӑ пирӗн валли асӑрхантару пулса тӑмалла та ӗнтӗ. Ҫавӑнпах пире хамӑр халӑх чӗлхине, йӑла-йӗркисене упраса хӑварма тӑрӑшмалли тӗслӗх пулса тӑмалла. Ахальтен каламан пуль ӗнтӗ пирӗн ваттисем, Чӗлхе вилсен, халӑх вилет тесе. Ҫавӑнпах эпир Иван Яковлевич Яковлев ӗҫӗсене ҫӳле шая хурса вӑтӑр ҫул ытла хамӑр тӑван чӗлхене, унӑн кунӗ уявне уявлатпӑр. Ҫавӑнпах ӗнтӗ инҫетре пурӑнатпӑр пулсан та хамӑр кӑмӑл-туйӑмсене сирӗн пата хамӑр тӑван чӗлхепе илсе пыма тӑрӑшатпӑр, унӑн кун-ҫулне тӑсса пыратпӑр.

черетлӗ кӑларӑм хӑнӑхнӑ вӑхӑтрах тухать. Ку кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова.